na va Hennessy na Kenice yona za ni ba yini yona ya ta ni ba boss ya ko Hennessy ni ya ta ni landza sa emfrelo wa xitulo wa switirhitsa ya va ta tela ngwenya sweswi se ku fike ngwenya from from from a, a

0754567674 kasi eka website hi vakhandlegroup.co.za rhumela rungula eka info at vakhandlegroup.co.za vakhandle group we are family aye
mina mina nina n'wina yeye yeye

wa lava a wu lavi i ta swi ku ba ya wena yima ni mi amukela ka the only channel that matters to watch and hi ti thirty one ta August ni ta va ni ri ka phati ya misava so ni ta va ni ri ngopfu hala ku nga va ku ri na ti-fans koho hi ta va hi endla swilo leswi endleka documenting that event lava nga na problem na mina. mi lava ku ni ba hi hlangana ni kwale um mi byela canines na yini siku ni la boxing match na vo mara boxing match leyi a ni lavi va xitejini ni lava hi yalwela hala ku na defense court hi vonela kusuhani so mara ni ta lava rhanga ni ba canines se ni ta ba boss ya koho yini se so ni va lava boxing match my trainer is busy with me ni lava yini se na canines yona za ni ba yini yona yi heta ni ba boss ya koho yini se ni heta ni landzisa hi mfurulu wa xitulu wa swi tirhisa ya va ta tela ngwenya sweswi se ku fike ngwenya anyway ni lava ku vulavula hi prince rangani so beni mayengani came with a strategy together with his lipomo poison team uh, which includes um, dr joe shirimane prince rangani uh, eh, hlavu the gupta uh, and the instruments so

Prince Rhangani's project Prince Rhangani's project is likely to drop in September October ku ta dropa ya Benny Mayengani and Benny Mayengani Mike ni kombela mi maka this with my with Benny Mayengani is not going to release an album I'm telling you he will release an EP of three or two songs i tshama swi endla ka hi release mali ni khulumeli leswaku swin'wana swa tibanganyani swa hamba swin'we swa khisimusi bokisi si a yi etleli loko mi va e se hi hlunga swa swa swa swa swa gondi ball yeah but something along those lines so i don't think he will release an album me va ri mani prince ranga is going to release in september xongi rangani is likely going to release this september loko o hlwela ta va risiwa lexi endlaka mona swi rhanga na penga nga ku lo dlukuriwa a nga pengisi hi ku ya i ya kwini a nga pengisi hi mhaka ya ku wo penga wo ti endlisa it's another way to get people to listen to his craft as she was about to release so soon um mhani lava va le seventeen va ta va karhi va release um na ni vone mugobhozi um a sungula ku endla xongi rhangani his project it's a good thing uh, we once did that tool when we were still in the coming when we see a person giving us a problem

like weekend ya ti ya mahetelelo ya October kumbe ya ti one ta ta ta ta ta November ya I think weekend ya kahle ti one ta November laha vanhu va va ri na mali yo stream yo xava data and stuff like that so you might be opportunistic and take that advantage uh, so hi leswi a ni mi khomele swona but for me uh, if there's someone who can surprise us swi nge rhangani so ni makamba don't expect anything surprising there why because I've been with him so I know his craft so much eh mara ngoma leyi ni nga ta yi rhandza probably track 9 or track 10 yi ta va yi vulavula hi vavasati swa vito ra manyangatsi I'm sure he's making a joke eh loko o endla o endla risimu ku va ku ri vito ra manyangatsi swa YouTube na tshika mina yeah so it's, it's, it's, it's, so today I declare ku loko Soli Makamu o endla album ivi ku ri na risimu leri vulavulaka hi vito ra Manyangatsi ni nga tiku vito ra Manyangatsi a ri suka nghoma Mister Phozi kumbe a ri huma ka Manyangatsi xinani mara loko o endla risimu ri vulavula hi vito manje vito Manyangatsi swa YouTube na tshika a na ha analyze tinghoma na ha endli ti-video ta YouTube na tshika so ku ta ku ri mina ku ta ku ri video ya mina ya mahetelelo before um because he said he's going to release um the art cover the a day before if ta release hi ti-twenty eight ta huma hi twenty seven. so I expecting the projects to tala but the only person who can surprise us is Shongi because we never expect something good from her we um, we don't rate her as a musician we rate her as a content creator so me a na problem na munhu mara ku vona lani va lavaka ti-boxing match ene eh, loko u ri na problem u nga ni foneli hambi wo kwana